Facebook ary an nanombohantsika anazy voalohany araka ny fatantsika rehetra angambany an Facebook no réseau social na ny hoe tambazotra tserasera be mpampiasa indrindra eto Madagasikara aloha zany Eo amin'ny roa tapitrisa mahery eo isika izao no mampiasa Facebook eraky Madagasikara izany. Izay izany an, statistika tao amin'ny Facebook moa izany an, olona telo ambin'ny folo an, ka hatramin'ny dimy ambin'ny enimpolo taona. Tsy tafiditra ao anaty, tafiditra ao anatin'izany avokoa ny compte fake an, ny olona mandainga taona, ny olona mandainga toerana. Dia mety hoe approximative zany io isa io fa io atotan'isa io fa mety rehefa tena eritreretintsika ilay izy dia somary latsaka kelin'io zany satria araka teneniko teo be dia be no mandainga zany ao anatin'ilay tambazotran-tserasera na koa manana kaonty maromaro. Io aloha facebook io an efa hitantsika io izy an. Ohatran'ny tambazotran-tserasera rehetra misy ny atao hoe fil d'actualité, izay no maha tambazotran-tserasera voalohany anazy. Afaka euh, mi-j'aime ianao an, sy manisy réaction maromaro an, efa fantatsika angamba izany an. Afaka ihany koa an, euh, maka namana, Afaka mijery pejy an, afaka mijery olona ihany koa an, mijery olona moa izany ohatra hoe hijery olona isika, afaka ohatra hoe ny kaontiko, afaka mijery olona ianao an. Marobe ireo zavatra azonao atao anaty Facebook. Ankoatra ny fil d'actualité sy ireo namana maro samihafa, misy ny menu antsika ato amin'ny sisiny ato, ny menu à gauche zany, izay ahitantsika ireto option maromaro ireto. Misy ny ami, namantsika moa izany izay afaka jerentsika eo. Raha ohatra isika ka manao boost. na ny compte tsika panneau boost ohatran ity compte izay ampiasainay ity dia manana accès amin'ity atao hoe gestionnaire de publicité ity ahafahana mijery ireo karazana boost rehetra azo atao amin'ny marketing digital moa no misy an'izay module izay raha hoe te hianatra ny fanaovana boost ianao dia misy ny pejy afaka mijery pejy ihany koa zany raha manana pejy ianao dia afaka jerenao ato daholo ny pejy rehetra izay ah, karakarainao zany reo daholo zao ny pejy an karakarainay an de ohatra zany hoe hijery amin'ny book news a de cliquetiko ato an de manana accès amin'ny book news Madagascar ny tenako sy ny euh, fonctionnalité rehetra ao afaka ihany koa an euh, miverina kely ako an pejy an mijery ao amin'ny groupe afaka mifanerasera amin'ireo groupe maro isan-karazany izay misy ny tena moa zany afaka miditra ao market place ihany koa afahana mihetsena en ligne Misy option kely maromaro hafa activités publicitaires récentes izany hoe ireo publicité farany nataonao tao amin'ny Facebook. Mijery ny business manager ihany koa. Izy ity, ity business manager ity dia fitaovana vao haingana noforonin'ny Facebook ho an'ireo community manager. Misy antsoy hoe business point facebook point com ity. Dia rehefa makao amin'io fitaovana io ianao an, dia manana accès amin'ity atao hoe compte publicitaire ity. Zahay izao ato an, tsy manana compte publicitaire fa ny compte-ko manokana ilay Samantha hitanareo teo tamin'ilay nataoko ohatra teo hoe mijery olona no manana an'izay compte izay. Tsy manakana izany, tsy ahafahantsika mijery satria ny business manager dia ahafahanao mi-gérer page dia hojerentsika eto amin'ny Creator Studio satria azo atao foana ihany ilay izy na izany arany an. amin'ny alalan'ny Creator Studio, izany hoe tsy voatery izany ianao manana compte publicitaire vao afaka mi-gérer page ary tsy voatery akory ianao mi-créer compte publicitaire. Fa ny ilavana compte publicitaire dia amin'izay ianao no tompon'ilay page. Dia izay indrindra no nahatonga azy hoe Samantha, ilay compte-ko teo izany no tompon'ireo page rehetrarehetra gérer-ko. Izany hoe izaho ihany no afaka manakantona an'ilay page, Samantha ihany no afaka. Fa itony kaonty hafa itony kosa dia afaka mi gerer an le page daholo fa tsy afaka mamono anazy fotsiny zany hoe afaka toy ny hoe mpanofa trano zany an reto kaonty reto zany mpanofa trano afaka mampiasa an le trano fa tsy afaka mandrodana an le trano fa izaho tompo trano samantha dia afaka mampiasa an le trano ihany koa ary afaka mandrodana azy raha leo be anazy aho Te ato amin'ny business facebook point com ato an, afahanareo mahita interface toy izao, mitovy amin'ny réseau social mihitsy izy an, tsy voatery intsony ianao miditra ato amin'ny facebook fa tonga dia ato amin'ny business point facebook point com. Te afaka manao publication directe eto amin'ny pejy izay ampiasainao. Ohatra izany hoe ho ato amin'ny book news ahako an, dia sélectionneko ilay pejy an, dia miandry kely aho. Dia afaka mandefa statut an, manampy sary an, na vidéo an, na koa manao live an, afaka mampiditra lien an, afaka manao identification, ary afaka ihany koa mi-planifier publication moa izany satria mety hoe misy fotoana ianao tsy connecté nefa ilainao an. le mi-planifier an'ilay publication anao satria mila mi-publier ohatra hoe amin'ny andro Christmas na taom-baovao. Dia ankoatran'izay ianao afaka mahita ireo statistika rehetra ah, ilaina amin'ny fijerena page moa izany satria ilaina be izany izay maha community manager ny tena ahafahanao manao étude hoe firy ny olona ah, tratra tao anatin'ny fito andro. Ah firy ny olona nahita ity publication ity? Firy ny reaction, firy ny interaction, firy ny partage an? Hitanao eo daholo izany, afaka cliquenao mihitsy ilay publication dia hitakitanao eo kokoa hoe firy izany an ny fitambaran'ny retraretra tao. Dia mahita ianao misy abonné vaovao an, afaka hitanao ihany koa hoe inona ny hashtag be mpampiasa, eraky ny tambazotran-tserasera, inona avy ireo publication malaza eran-tany an, hitanao ao daholo izany ahafahanao mi s'inspirer amin'ny maha community manager ny tenanao. Afaka mijery notification ihany koa ao amin'ny pejy tsirairay izay jerenao ato amin'ny nouveauté. Tsy misy moa izany satria efa nojereko daholo izy rehetra androany. Fa raha ohatra hoe ohatra hoe jery pejy hafa tsika ohatra hoe ity. Hay tsy misy ihany koa efa efa vitako daholo moa ny asako dia efa vita ilay izy fa normalement ianao mijery an'ilay izy an, isa-maraina izany ianao mijery ato izany mijery notification. Afaka mijery statistique ihany koa atomoko ato amin'ity hoe vue d'ensemble ity satria mifangaro be raha toa dia ity no jerentsika fa Atao ny vue d'ensemble aloha. Ny vue d'ensemble dia ahafahanao mijery ny statistique rehetra ao amin'ny pejinao. Ohatra izao ity pejy hoe Vita Léon Poudre ity, hitanao ato hoe firy ny olona nahita ilay publication anao, firy ny abonné ary firy no ni-interagir tamin'io publication io. Nanomboka oviana ilay, ohatra izao hoe, tena izy izany hoe io pejy io moa izany vao tamin'ny 17 décembre no créer. Dia tamin'ny dix sept izy an, dimy ambin'ny folo ny utilisateur temps. Nidina kely izy dix huit, niakatra kely dix neuf, niakatra be le vingt, nidina kely vingt et un, niakatra be ny ka ny vingt deux, ary nidina ny vingt trois. Dia hitantsika eo daholo izany an, afahana manao étude izany an, ka jerena hoe tato moa ina publication vingt deux décembre, satria mety hoe izay publication izay ohatra no nahatonga ny olona liana kokoa. Tato an, dix huit inona ny publication tato sa tsy nisy? Dia izay ve nahatonga le visibilité nidina? Afaka anaovana analyse izany le izy. Ankoatran'izay afaka ahitanareo ny audience ihany koa aho an. Firy taona ry zareo an, avy aiza ny fireneny an, inona ny teny ampiasainy an, inona ny centre d'intérêt an. Maro be, maro be. Midina ato isika ohatra dia hitantsika ato hoe ho an'ny boky News izao an, vehivavy valo ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra amby roapolo taona deux mille deux cent soixante douze, vehivavy dimy amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo taona deux mille six cent vingt deux, lehilahy dimy amby roapolo taona ka hatramin'ny ka mihoatra cent onze. Hitantsika eo izany hoe manahoana izany par rapport amin'izay hoe ao anatin'ilay cible-ko ve izaho io izao sa tsia. Izahay no mahafantatra an'izany, izahay ato. Ato izany mahafantatra amin'ny stratégie marketing anay hoe mifanaraka amin'ny cible anay ireo sa tsy mifanaraka. Dia mazava ho azy amboarina stratégie raha ohatra ka ahiana tsy mety. Ohatra izao mijery lieu aho dia hitako ato hoe avy aiza daholo ireo karazan'olona ireo no mijery izany. Afaka jerena ihany koa ville reo zao an, Antananarivo, Madagascar, Fianarantsoa, Tolagnaro, Réunion, hitanao ao daholo izany an, ary ny teny ampiasainy ihany koa moa izany afaka jerenao, teny frantsay aloha izany ny ankabeazany, ny ampiasain'ireo abone anay dia teny anglisy, mifanahaka tsara amin'ny cible. Afaka mijery momba ny vidéo hoe manahoana ny performance an, be mpijery ve sa tsia. Zay moa efa ela be tsy nandefa vidéo dia tsy nisy chiffre aho. Afaka mijery ihany koa ny performance par rapport amin'ireo concurrents amin'ny alalan'ilay outil benchmarking ity. Afaka hijerenareo statistika ihany koa. Afaka mijery ny fidelite an'ireo mpampiasa ny pejinareo zany hoe manahoana misy olona miverimberina ve sa tsy misy reto zao tsy misy an zany hoe mbola misy asa tokony hatsaraina zany dia afaka mijery ihany koa ny retention zany hoe avy aiza ireo olona no mijery ny pejinareo ohatra zao hoe hijery aho koa avy ato amin'ny boky news an Te misy origine maromaro an. Recommandation no tena mahatonga ny habetsahan'ny olona miditra amin'ny pagenay. Te ankoatr'izay moa misy ny abonné ihany koa satria ny abonné koa anisan'ny manampy anay izany. Te farany an ny partage satria ny partage koa mi-permettre an'ireo abonné ireo mi permettre hampiakatra an'ilay isan'ny abonné dia misy moa izany ny vue de vidéo izay ahitana hoe mijery vidéo adiny firy segondra ny olona ny ankabeazan'ny olona dia misy ihany koa ny performance de page performance de page indray no ahitanareo hoe manahoana Ny performance story manko azafady, performance story no ahitanareo hoe manahoana ny vue an'ny story retraretra, dia misy ny atao hoe appel à l'action na call to action, ireo dia le bouton izay mipetraka ao amin'ny page nareo dia ahafahanareo mijery izany hoe misy ve mi cliquer ohatra hoe amin'ny newsletter, amin'ny installation-na application raha misy application ohatra. ilay produit anareo na ilay service nareo na amin'ny mention j'aime mention j'aime de la page de euh, misy ihany koa ny performance ny article euh, avy aiza ny be mpijery sy ny sisa de misy ny atao hoe augmentation des revenus fa izy io zany amin'ny akapobeny a tsy de misy hoe hoe zavatra ataontsika hoe matematika be hoe un plus un égale deux fa rehefa mikitikitika sy mitsapatsapa nareo an dia mety mahay an'le izy zay ma community management community management sy maha digital ny digital miainga amin'ny pratique sy ny kitikitika foana ny retraretra plus nareo mikitikitika plus nareo an lasa mety mahay community

Te envoyer an le MP. De ankoatran'izay an, misy outils hafa moa zany ao ihany koa an, ahafahanareo an mi-creer événement an, manao live an, planifier publication an, be dia be no azonareo atao ao amin'ny Creator Studio. Izay amin'ny ankapobeny ny momba ny Community Management amin'ny Facebook. Ankoatra an'izay moa izany mbola misy zavatra hafa maromaro, forum d'aide, covid 19 centre d'information, ahafahanareo mahazo information farany momba ny covid 19. Misy ihany koa ny outils hafa moa izany. Fa io ilay nolazaiko teo hoe rehefa mikitikitiky nareo dia ny mahay an'ilay izy. Ho an'ireo moa izany hoe mety hoe liana ihany koa moa izany an, ankoatra izay moa izany an, ato amin'io menu gauche ato an, misy ny ny conversation, misy ny suggestion Facebook sy ny sponsoriser- ny page sponsorisée sy ny sisa. De aty ambony koa misy ny menu moa zany io hitantsika eo io an, accueil an, ny page an, raha mi-gerer page nareo an, facebook ohatra izay ahitana vidéo an, ny market place ahafahana manao vente en ligne sy mividy an, ihany koa, facebook gaming ho an'ireo tia manao jeux an, de ny profil anao moa zany eo amin'ilay icône an'ny sary kelinao iny ahafahanao mi-gerer ny profil anao moa zany an, misy ihany koa ny message an, notification an, Dia misy ny paramètre de compte. Ho an'ireo liana ihany koa amin'ny menu, tsy voatery nareo maka ery amin'ny menu droit ery fa afaka mikitikitiky an'i rehetrarehetra directement avy ato amin'ny Ity carré kely mirafitra ity an, raha te hi-créer page nareo zao dia tonga dia avy eo fotsiny mi-créer an'ilay page au lieu de hoe mivezivezy be zany an ho an'izay te hi-créer page an, soratanareo eo ny anarany an, ny anaran'ilay page moa zany, dia avy eo nareo mijery ny catégorie ohatra mitape ahy aho zany hoe communication, De misy tsisy communication zao fa ze categorie proposen'i Facebook ao a no misy zany ohatra zany hoe entreprise nosoratanareo de ireo daholo ny ao de ze mifanakaiky dridra amle entreprise nareo ny cliquenareo satria manko a hatreto aloha zany ze suggestion ihany no afaka raisina tsy afaka mampiditra vaovao nareo ohatra hoe entreprise de communication fa ohatra hoe entreprise informatique ny ao de informatique zany agence de ze agence ao zany raha ohatra zany hoe agence de communication de mety hoe agence de media sociaux zany ohatra Dia avy eo ao amin'ny description nareo mametraka mombamomba an'ilay orinasa, dia créer une page dia manova photo de couverture sy photo de profil dia créer ny page nareo. Ny mahasamihafa ny page Facebook amin'ny compte Facebook moa izany dia eo amin'ny resaka public izany hoe ny page Facebook aloha Humm. Tsy mila ajouter-na fa manaraka an'ilay page fotsiny nareo, tsy mila confirmer-na iny fa automatiquement nareo manaraka, mi j'aime fotsiny nareo dia lasa manaraka, dia ihany koa izy professionnel kokoa, fa ny compte facebook moa anao manokana. Dia izay ny mombamomba ny facebook, fa izao tsika dia hiditra amin'ny réseau social manaraka indray, instagram.